Aħna f'dawn issa ilna erba' xhur li nlaqqmu l-poplu Malti u Għawdxi, kellna programm u għandna programm li huwa maħdum tajjeb ħafna, maħsub tajjeb ħafna u qiegħed jimxi tajjeb ħafna. Waħda mill-raġunijiet għalfejn għandna dan is-suċċess hu li kmieni fil-pandemija, ġifieri iktar minn sena ilu, konna diġà nafu li t-tilqima ħadd trid tkun is-soluzzjoni ta' dil-pandemija u allura aħna konna wieħed mill-iżjed pajjiżi, anzi l-iżjed pajjiż l-Unjoni Ewropea u l-ewwel pajjiż l-Unjoni Ewropea li tlabna li t-tilqim meta jiġi jinxtara u jiġi negozjat u jitqassam flimkien madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Illi dak ifisser allura illi pajjiżi kbar ħaduha fl-istess ġurnata prattikament bħal pajjiżi żgħar bħal Malta. Kieku ma għamilniex dan il-ftehim, u llum qiegħed jidher anke minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea stess li qegħdin jippruvaw kważi joħorġu minnu. Kieku ma għamilniex dan il-ftehim, kieku pajjiżi kbar bħal Ġermanja, l-Italja, Franza kien ikollhom it-tilqim u pajjiżi żgħar bħal Malta kien jibqgħu għal wara. Għad hawn pajjiżi fid-dinja llum li qegħdin f'nofs, għaddejna nofs April, illi għadhom lanqas bdew ilaqqmu. Ġifieri wieħed mill-ikbar suċċessi, wieħed mill-ikbar raġunijiet, waħda mill-ikbar raġunijiet għal dan is-suċċess hu li aħna rnexxielna li nikkonvinċu l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni biex ninnegozjaw u nixtru t-tilqim kollha flimkien. Imma mbagħad ukoll f'dan il-framework li aħna konna ewlenin biex isir, irnexxielna nużawh fil-massimu tiegħu għall-vantaġġ tagħna. Jiġifieri kien hemm pajjiżi bħalma taf inti l-Awstrija, pajjiżi oħrajn li qalulna mhux sew li l-Maltin qed ikollhom iżjed tilqim ras għal b'ras mill-pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Ma ksirna ebda regola, ma ksirna ebda ftehim li hemm bejnietna, imma utilizzajnieh, il-ftehim li fassalna mal-kollegi tagħna fl-Unjoni Ewropea, għall-aqwa benefiċċju tal-Maltin. Jiġifieri aħna iva vera għandna ħafna iktar tilqim ras il-b'ras minn pajjiżi oħrajn, Imma skont il-ftehim li għandna, għax aħna użajnieh kollu, ħaddieħor iddeċieda, għal raġunijiet differenti, li ma jimmassimizzax il-potenzjal kollu tal-ftehim. U allura iva Malta għandha ħafna tilqim biex nużaw. Imma imbagħad, u din probabbilment hija importanti mill-inqas daqs it-tnejn l-oħra, it-tilqim kollu li qed jasal Malta qed nużawh. kważi immedjatament. Jiġifieri aħna għandna sistema ta' loġistika li ilna naħdmu fuqha minn ħafna qabel ma ġie t-tilqim ġewwa pajjiżna biex it-tilqim kollu li jasal ma nħalluhx ġol-freezer imma nużawh kważi immedjatament. U dan fisser illi aħna sal-lum ħa nkunu laqqamna madwar 44 fil-mija tal-poplu tagħna mill-inqas bl-ewwel doża, li hija xi ħaġa, hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għadhom ħamsa, sitta fil-mija. Ġifieri aħna wasalna f'dal-punt daqshekk tajjeb.